right eh zviri sei matraders pavhidhiyo ranhasi ndoda kuexplaina reason why tatora ent redu apa handitika right saka chikunoitika ndichaunodeo so eh this strategy iri tikukombaina third touch handitika ne liquidity handiti then ne trading psychology anditika right e, chinoitika ndecheunodai market kakawanda inoripita masame patterns handiti but painoripita masame patterns ine nguva dzekuti inozongonochinja mbichana handitika right painochinja mbichana ndo panozofira vanhu chi vakawanda saka ndo panenge pakunopinda chi psychology handitika nekunzwisisa chi maconcept like anana liquidity kuti anoita sei anofamba sei handitika right regai mbokuratidzai setup iri ndorifarira singaite setup irori iri handitika kana ndisingatrade ma maweji nemaflag ndo setup randenge ndichitsvaga type yemasetup akaita sei akadai tikauya kunoku kufour hour kunoku anditi kubottom kwetrend kunoku tichanoona kuti maketi yedu yaita sei yaigadzira malow malow malow malow handiti nemahai aya handitika which means kuti pamba nechi liquidity yekuzasi neyekudenga handiti ka right since tiri kubottom kwetrend handiti liquidity yakakuvara ndeyekunoko uku handiti maona manje right then tatazogadzira chi structure ishi handiti iripo iyi yatazotsvaga entry ishi right e, ngaitidzoke kumashure handitika tisati tataura zveentry timbotaura zvepsychology dziripo pachi pastructure ishi yakagadzirwa apa ishi handiti right tichanoona isusu kuti zvinhu zvatikadzidzisana pathird touch strategy zvakashanda apa handitika ndakati inini kana ndichidrowa zve trend handitika todrowa kunoko handiti matachi ese akashanda kudenga nekuzasi tine tachi 1 apa tachi 2 apa tachi 3 apa handitika kunoku tine chi first touch handiti second touch handiti third touch handitika right vanhu vadya apa handiti team rebuy riri kuziva kuti tiri kubottom kwetrend machange of character aiitika eh, tapinda chi mubullish trend vakuziva kuti buy yedu iriita sei iri kudya but because strategy rakatomboshanda apa anditi paarea apa apa psychology dzinenza affecta pakuti psychologically unenge wakungoti strategy iri pathird touch richauya riri clean handiti maona manje unenge usisina basa nechi nezvakawanda right tobva tachienda chi kunoku handitika tikatasa e, tine peteni yedu yatanochigadzira apa handiti sorry yakagadzirwa apa handitika takagadzira iflag kai handiti eh retest ubva yabva itika panapa market yedu ibva yashuta handitika right saka zvino zvinoitika ndizvo kunodai sorry market yedu handiti yakarwa retest yekutanga handiti ka apa pane retest ishi irimo yemukati handiti right then payakazodzoka tikadraw matree lines edu zvakanaka naka handiti inoita kunge yakarwa retest apa handiti ka but yange iri yefeki kuitira kuti vanhu vapinde chi mapositions mastoplos avo ese akazara umo ndo vakarwa nemove chi ndo vakarohwa nemove iri handiti but inini manje mudrovero ndandakaita matrans angu nandakadai e, eh, rika nditotora ari matrend lines chaiwo chaiwo handitika trend rangu rekutanga ranga riri iri handiti ranga rakadai iri then kuzasi ndandine trend line rangu ranga rakaita sei ranga rakadai anditi maona manje iri saka tichanoona isusu kuti muvhu ratatiri kudzokera mastops iri handiti rabva rava first touch second touch handiti pathird touch apa handitika tikatarisa timu rese rinotraida structure iri handiti vakawanda mastoplos avo emabhayi anenge akaresta chi paarea apa ende mukada unotarisa ndowarowa nechi with that move handiti ka right move iri parinorova mastop loss manje isusu tinozouya kutime frame diki handiti ka tobva taona structure iri kugadzirwa handiti maentry manyama anenge achifanirwa kuwanika papi patinodzoka retest yechi yetrend line nekuti iri kuacta sesupport or resistance handiti ka right but ini ndanonoka kupaona apa handiti ndazoona entry rangu rachi apa ndobva ndashandisa uskillful kuti ndiite sei ndinombore handiti maona manje saka signal iri ndachida kurisenda mugroup but ndaona ndikati no ndakasenda mugroup ka e, tinenge takanda chifish reke timbokanda chirauro mazuva mazhinji mangwana tinoita sei tinokanda more signals but e, shuri yedu ndeyekubuilder maindependent traders vanhu vanozotrader chi vega handiti maona manje saka makafollowa mavhidhiyo anenge ndichikupa aya yaka you will learn one or two things handitika kune watanga kusangana nesu nhasi handiti kana manakirwa none mavhidhiyo atinoita eforex kana rinori unokwanisa kudzoka kumashure moona mamwe atikaita kana zvandiri kutaurawo zvikumeka sense handitika modzvanya subscribe button molaika mokomenta moshare handitika right e, kune vagara vakasubscribe thank you nekuita sei nekusubscribe handitika e, eh, you know the drill munolaikawo mokomenta vanodawo kusheya voita sei vosheya kune vanyowani kuforex vatanga kusvika nhasi handitika nevatanga kusvika nhasi vanoita forex vanoda kupinda muwhatsapp channel link rimo mudescription mouya chi kuwhatsapp channel ngasanganei pachi panext video